Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go se moya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya tšatši la lekgono, re bone gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the Ace of Pentacles, ke na le the Knight of Pentacles, the six of wands le the ten of swords mangele a gago ba sa bolela ka mabaka a tšhelete ba bolela ka tšhelete le gore o tlo e humana tšhelete e tla tla ka tsela tša go fapana mare ye ke bonang letšatši la lekgono ke tšhelete e le gore o tlo e fa ke motho goba o ka e kry-a from eh, institution e itseng goba company e itseng jalo le jalo a se tšhelete e le gore wena o kepietše yona goba o e bereketše ke tšhelete wena o tlo fiwa e ka ba ge e le gore sa studiša e ka ba basary wa kgwetša le gore maybe wa bereka ene ebile o tšwetša thuto tša go pele wa kgwetša le gore kgona go kry-a basary from your workplace goba le e le gore ga o bereke but o sa o sa tsena sekolo wa kgwetša le gore o tlo kgwetša basary goba scholarship or something goba motho o meitseng o e le gore o na le pelo e botse a ka tla go wena a tlela go go thuša ka mabaka a ditšhelete. Ke ntho e botse ka tšhelete eo ke bona dilo tše di botse di tla ka bophelo ba gago. And then ba boša gape ba re o hlokomele go tlo ba le nka no re argument e itseng between wena le batho ba bangwe, e ka ba batho ba family, e ka ba baagišane, e ka ba bagwera, e ka ba batho bao šomago le bona mare go tlo ba le an argument. argument e tlo ba gona and then o tlo kore o tlo ke o tlo ke phemela o tlo ke protector ka gare ga yona ka nako e nngwe ee go na le argument tše dingwe di tla ka meleko mo e leng gore ga wa tshwana go e entertainer mara go na le tše dingwe ga di na meleko e no ba ntho lane gore lo kgwetše le gore ke motho e le gore o kopane le yena motho o na le go go nyatša o tšela fase wa go gegeya wa go moka jalo le jalo so o na nako tše dingwe o swanetše gore le wena o bje leto lago fase o se ka dumela batho ba raloka godimo ga gago o se ka dumela batho ba kore ba go gateka ka maoto o se ka dumela batho ba go nyatša o swanetše o bje melao ba swanetše ba thome go go hlompha batho bake ba tsore le wena o motho o deserve respect so go ra re ye argument ye kge ge e tla motho a e tla fela tlo go telela o tlo mmea madulong a gage o tlo mmea madulong a gage ene ga o tlo bolela ka maatla a le a go rasa goba matsogo ntwa eng o tlo no mmotsa se o mmotsang sona ene e tla ba e le nnete ba re nnete ya tlhaba ene go fetsa mmotsa tse o tla go mmotsa tsona o lebelele motho o tlo swaba ene go tloga tšatši le nne wo o tlo go hlompha a ka sa go telela ee le ge e le gore motho o tlo mmeya madulong a gage ntho e tlo go tshwenya o tlo kgotsa kore e tlo go tshwenya the whole day o ka ba wa ya wa kgotsa bošego go ya go robala o ntse e le gore o sa nagana ka yona ntho ela o sa nagana ka yena mothoki ntho ela e sa player kore o ka re ke recording kore e betha ba re keng rewind gantšhi le gantšhi ka mara monano wa gago it's okay wena se o swantse o se dira kore immediately go fetša go sota motho out rapela ka ra pelo ya gago rapela ka pelong o be gabotse go fihla gae o rapele gape gore ntho e tšwe mo monanong wa gago e seke ya tlo affecta ditoro tša gago ya tlo affecta lucky ya gago batho ba bangwe ba ba bitša ke di-energy vampires motho o ra o bona o thabile lo tša tša bophelo di sepela gabotse ga ba thabile ba tseba gore the minute o thabile o tlo ba le lucky ya tšhelete Ga motho a thabile tšhelete e tla ka rapholo ba gage, mara ga motho a kwatile tšhelete ya phatlalala ga e tle, mabati a tswalelega. So ba bona o thabile ba kuša gore okay tšhelete e etla o tlo attracta tšhelete motho ka rapholo ba gage a re moromoleng a re moromoleng re mo kwatišeng a kwate gore mabate a tswalelege so the minute ba o rumula le wena o kwata ba thaba batho bale ke ntho e ntše ba e nyaka a se gore ba nyaka ntwa ba no nyaka go tliša lefifi ka raphelo ba gago so lefifi le tlišiwa ka tsela tše dintšhi di-cases di tlišiwa ka tsela tše dintšhi tše dingwe ba šomiša ditlhare tša meleko go romela di-cases tše dingwe ke ntho e la gore motho o no tla go wena go rumula a tseba gore aowa ka mokgonola re tšere positive energy ya gage re rometšeng negative energies tšhelete e ka setle go yena beke ka moka o tlo kore o tlo tshwara boima ga e le rona di-blessings tše le di tshwanetse di tle go yena di ka setle bekeke di ka setle le ga tee so o seke wa thabiša mana ba gago o tlo sota batho ba oute batho ba ba go telela wa ba bja madulong a bona ba santse ba kethute go respecta wa re go fetša wa rapela ka pelong ya gago o kgopela modimo tshwarelo le yena wa kwešiša gore ee ntho o e dirileng ga se sebe ebile ga se phošo batho ba swantse ba go tlhomphe ke wena o swantse o dire gore batho ba go tlhomphe ene o gopole ka metlha ke phela ke bolela ke re le wena o swantse ke tlhomphe pele gore batho bangwe ba kgone go tlhompha o swantse ke thate pele gore batho bangwe ba kgone go go rata go ke thata ebile go ke tlhompha o ka se dumele batho bangwe ba ralokela godimo ga gago ge e le gore ke motho e le gore ke a friend o e le gore o phela e tla go wena le a etelana wena le yena le botšana diphiri mara mogwera okay ka mehla ga a thabile dilo tša gago ebile o rata go go moka wa go gegeya o tlo mmotša today wa mmotša gore o swanetše o stope ka ntho o e dirago O swanetše ke thute go ntlhompha go tshwana ge le nna ke go hlompha. Ga ke rate go dira one two three. A ka opša a šala a kwatile. Mare se se leng gona o mmoditše nnete. Le yena bošego before a robala, a ka se robale gabotse, o tla lala a nagana ka wena, a nagana ka mantšu a le mmoditšeng ona and yabane o mmoditše nnete. O tla bona, go tloga tšatši leng lewe, o tlo thoma go respecta. Well, wena e tlo go tshwenya mo pelong. Mare gore, gore e se ke ya go tshwenya, rapela inside your heart. Ge o fihla gae o tlo rapela gape. then o tla bona from now on dilo di gabotse. Ko lakaletša mahlatse le mahlogonolo, o be le letšatši le lebotse.